Holobye wa Ndzawulo ya Timali a sayina nawumbisi wa fika. Vanhu va pfalelekile endzeni ka muako lowu pfurhaka ndzilo. Nigeria va ha hlundzukisiwile hi ku hluriwa hi Bafana Bafana, Xewani. Mfumo wa Xifundzankulu xa North West wu hlamusela swivangelo swa leswaku xana hikwalaho ka yini Premier Supra Mahumapelo a yimisenyana vuxaka byakwe na nhlangano wa vaxiwatiko SABC exifundzheni lexi. Goza leri ri ta endzhaku ka loko swiviko swa vateki va mahungu va City Press swi vika leswaku Mahumapelo u tekeriwa ngopfu enhlokweni loko swi ta eka vateki va mahungu naswona u lerisa vateki va mahungu exifundzheni lexi hi ndlela leyi a lavaka swiviko leswi khumbaka yena swi tsariwa ha xiswona. Muvulavuleri wa mfumo wa xifundzha, Brian Sitsamong, u vula leswaku swiviko leswi ko va vunwa bya rihlaza. U yisa emahlweni a vula leswaku Premier u tsalele nhlangano wa vuhaxi wa tiko, SABC, papila mayelana na swihehlo leswi naswona nhlangano wu kombisa ku endla vulavisisi eka mhaka leyi. Mavandla yo kaneta exifundzheni-nkulu xa North West ya kombela Premier wa xifundzha, Sylvia Lucas, ku hlamusela xiboho xa ku xo cinca khabinete ya xifundzha-nkulu. Mavandla ya Democratic Alliance, EFF, na Cope Ya tshemba leswaku vandla ra ANC hi rona ri nga vangela ntshikelelo Premier leswaku a teka xiboho lexi xikongomelo-nkulu ku ri ku endlela leswaku va kota ku kuma ndlela yo endla vukungundzwana. Eku sunguleni, Premier u vule leswaku xivangelo xakwe a xi langutane eka swihehlo swa vukungundzwana ehenhleni ka MEC wa Ndzawulo ya Timali Mark Jack. Murhangeri wa vandla ra DA exifundzheni lexi, Andrew Law, u hlamusela leswaku Premier u lo susumetiwa hi vandla leri fumaka. Loko swa ha ri tano, mutshami wa xitulu wa vandla ra EFF exifundzheni lexi, Aubrey Baartman, u vula leswaku Lucas u fanele a hlamusela xivangelo xo khomeka. Nhlangano wa Black Business Council wu vula leswaku wu na ku vilela mayelana na nawumbisi lowu vuriwaka Financial Intelligence Center Management Act kumbe FICA naswona ku kunguhata ku endla ntlhontlho. Nawu wu sungule ku tirha endzhaku ka loko wu sayiniwile hi Holobye wa Ndzawulo ya Timali Malusi Gigaba. Nawumbisi lowu wu ta tirhisiwa ku tirhana na vugevenga bya timali na ku kumeka mali hi ndlela to homboloka kun'we na Ku ka ku nga hakeriwi ka xibalo. President wa tiko Jacob Zuma u sayine nawu wumbisi eku sunguleni ka lembe ra nan'waka kambe a ku sale leswaku wu sayiniwa hi holobye leswaku wu ta sungula ku tirha. Xiyenge xo hlela xikweleti xa Moody's xi yise ehansi xiyimo xa le hansi xa makoletelo ya tikhampani Eskom, Sasol MTN na Absa na nkombo wa tikhampani tin'wana, leswi ta endzhaku ka xiboho xa VaModis hi Ravuntlhanu xo yisa tiko ehansi. Hi Musumbhunuku xiyenge lexi xi yise ntlhanu wa tibangi-nkulu ta laha tikweni ta tikhampani tinharhu ta swiyenge swa timali va City Power, Sanral kun'we na tin'wana. Vavanuna vanharhu va konanisiwile mayelana na ku dlawa ka muhaxi wa nongonoko wa 50-50 wa le ka xitichi xa le ka thelevhixini xa SABC, Johan Botha. Botha kun'we na mulawuri-nkulu wa vhengele ro dzumba no dyela eka rona ra Zebra Inn va baleseriwile va lova eJeepstown vhiki leri nga hundza. Mune wa vanhu lava a va ri ku nweni endzeni endhawini leyi va chavise tin'winyi wa ndhawu leyi hi xibalesa. Botha u tiveriwa ku haxa nongonoko wa swa mbangu eka thelevhixini wa 5050 na minongonoko yin'wana ya vunanga. Maphorisa ya Xifundzankulu xa Mpumalanga ya lavisisa nandzu wo tlhakisa, ku pfinya no mbeyetela ehenhleni ka n'winyi wa xikolo xa vudokodela xa vuxisi loyi a kumekaka eJoni, Lefta endzhaka loko n'wanuna na makwawakwe wa xisati lowu va nga mahahlwa vo huma exifundzheni-nkulu xa Free State na vona va twisiwe ku vava. Ku vikiwa leswaku Vantshwa va angula eka swinavetiso swa le ka xiyenge xa vuhangalasi bya mahungu xa masiku lawa xa Internet. Mulamuleri wa maphorisa Leonard Glattey u vula leswaku un'wana wa vatwisiwakuvava u kumiwile etlhelo ka patu etindhawini ta Bushbuck Ridge. Ku vikiwa leswaku loko vanhu lava va ya ejoni ku ya hlangana na n'winyi wa xikolo lexi va yisiwa eka yin'wana ya tiyindlo ku va va fika va twisiwakuvava endzhaku ka loko va tlhaviwile njekixini. addiction ya swidzidziharisi va sungula ku xanisiwa hi timhaka ta masangu mufana loyi u vula leswaku a nga tivi leswaku fikise ku yini a bushback ridge xirho xa vandla ra nfp epalamende sibusise mngcwabe u tsundzuxe murhangeri wa vandla ra ff plus peter gronevald mayelana na marito lawa a ya vuleke tolo epalamende ku ve na Ku tshikelelana kumbe ku tshukiselana mahlo exikarhi ka murhangeri wa vandla ra FF Plus loyi a xunguheteke nyimpi ya xin'wana-manana loko misava yi tekeriwa valungu va nga hakeriwi. Groeneveld u vule marito lowa eka minjhekanjhekisano yo hatlisisa ku tlherisela misava eka vinyi va yona. Ncube hi yena loyi a sunguleke ku va na minjhekanjhekisano leyi khumbanaka na mapfhumba ya misava, naswona ku ve na ku hoxana hi marito exikarhi ka Groeneveld na mulawuri-nkulu wa vandla ra EFF ePalamente Floyd Shivambu. Ncube u vula leswaku marito lawa a ya amukeleki. Madzana-dzana wa vakorhokeri va xiyenge xo timela ndzilo na makume-ntlhanu wa vukorhokeri wa swiyenge swin'wana swo lamulela mhangu ve le ku lwisaneni no phalala vanhu lava nga pfaleleka endzeni ka muako lowu nga le ku tshweni a White City, evupela-dyambu bya ntsindza UK, etikweni ra London. Maphorisa ya tisise leswaku vanhu vo tala va vavisekile. Swiviko swi kombise muako lowu lo byi na musi na malangawu lawa a ya pfurha. Ku na ku chava leswaku swi nga ha endleka muako lowu wu wa. Loko hi langutise eka ta mintlangu, mudzaberi wa ti-Proteas Russell Domingo u na ku fikela hi Ravuntlhanu ku va a tlhela a endla xikombelo xa ntirho lowu a nga tshama eka wona leswaku ya emahlweni. Xipano xa tiProteas xi vuye xi huma eka ICC Champions Trophy loko va hluriwa hi India hi Sonto, laha Domingo vumundzuku bya yena eka Cricket South Africa byi yaka emahlweni byi kanakanisa na kona u ta va a ta va a tiyisile loko ku ve yena u ta tlhela a dzabela xipano xa rixaka na kona u boheka ku va a tlhela a endla xikombelo xa ntirho. Kontiraka ya Dimango yi fika emakumu n'hweti ya Ndzhati loko xipano xa ti-Proteas xi ta heta rendzo ra vona eEngland. Ku lahlekeriwa ka Nigeria hi xipano xa Afrika-Dzonga swi ya emahlweni swi endla swiphiqo laha swiphiqo leswintshwa ku nga timhaka ta ku va va khomiwa hi tingana loko va fanele va lomba tibolo eka Afrika-Dzonga ku ti tirhisa eka ntlangu lowu. Bafana Bafana va hlule hi tigoli timbirhi eka tandza Uyo laha ri nga va ro sungula ku va va hlula xipano xa Super Eagles eka mphikizano wa ximfumo. Ntlangu lowu wu vuye wu nghenelela hi swo tala kusuka eka ku lombiwa ka tibolo. Super Eagles va vuye va fika erivaleni ra ntlangu va ri hava tibolo leti nga pfumeleriwa hi va Confederation African Football leswaku ti tirhisiwa eka mphikizano ya vona, laha tibolo ta vona ta 250 leti rhumeriweke hi va Nigerian Football Federation ti tsandzekeke ku fika hi nkarhi. Va NNF va ringetile ku tirhisa tibolo ta lembe ra magidimbirhi khume tsevu kambe n'watipempe na khomixini va ala leswi nga boha leswaku va ya eka Afrika-Dzonga va ya kombela ku tirhisa tibolo ta vona laha va vulaka leswaku leswi a hi xona xivangelo xa ku va va lahlekeriwile kambe xo hoxa eka swiphiqo leswi va nga na swona.